Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida, li hu miġjub lilkom minn Mercedes-Benz Malta, Welby's Supermarket, Me Direct, KFC, Mayoka Spas, Positive Parenting Malta,

U miegħi illum għandi lil Ryan Falabella. Hello! Kif aħna? Jien ok, int? Għaddejjin ta' s'issa. Grazzi tal-istedina. Oh, very very welcome. Mela, ismani Ryan, inti għandek ommok u missierek tajjeb ilhom ikoni f'Malta Naħseb kemm ilek int. Li twilet iva. Li twilet. Huwa fatt. Tajjeb. Mela it-tifel ta' Pola Bella u Ġorġina. Ekku. Just in case. Jekk ma tafux, just in case. Qed ninformawkom illum. Huwa naħseb diffiċli li ssib l-identità tiegħek meta għandek ikoni bħal daw, però int mhux tal-li rnexxielek issib l-identità tiegħek, imma meta tkellimna Naħseb wieħed mill mill-iżgħar maestri kif tgħidha? Maestro? Maestro, mexxej tal-orkestra. Mexxej tal-orkestra u jiġifieri you found your place big time. L-ewwel nett ngħidlek grazzi talli taħseb li Jiena sibt posti u qed nagħmel l-affarijiet tiegħi u issa wasalt fi skala forsi li f'għajnejk. Imma ġo fija taf x'ngħid? Għad fadalli, għad fadalli. Issa llum għandi 35 sena u xorta jkun hemm dak, mhux ħa ngħid dubju ta', imma, għandi ċertu challenge ġo fija li ngħid isma' irrid nasal iktar, dejjem irrid iktar, dejjem irrid nistudji iktar, dejjem irrid nkun aħjar. Jena kifet trabbejt familja ta' mużika ġiviri jimma ma stajċ ma stajċ ma nitħolx dil-linja. Għax, fil-fat dik, u tkellimnija, Inti Jiena naħseb li bniedem bħalek ma tistudjahiex il-mużika tajjeb. Le, mela. Studjajt ħafna inti il-mużika, però għandek ċertu talent li huwa kif ngħidu bl-Ingliż a God-given talent li inti mbagħad issudajt. Sewwa, eħe. Jiena meta kont żgħir kelli widna tajba ħafna li għenitni. Meta xi meta kelli four or five kont mal-Malta Children's Choir dak iż-żmien. U jiena kont eċċentriku ħafna meta kont żgħir, meta kont tifel. Spjegali. Jien bażikament ADHD u hyper. Meta kont tifel kont hyper ħafna. Illum il-ġurnata nikkontrolla na iktar imma meta nkun komdu madwar in-nies nkun na iktar hyper u kulħadd kif tgħid jara fil-karattru tiegħi. Ehm, allura ma kellix kwit meta kon żgħir. Hmm. Imma kelli widna tajba ħafna. Allura, dak iż-żmien meta kienu jgħallmuna l-harmonies hekk wieħed wieħed kull section, qatt ma kont noqgħod attent. Imma bla ma nkun naf, inkun naf it-teacher x'sa tgħallimni. Per eżempju tgħidli, Ryan għax għax m'intix attent, kantaħhieli di, di, is-second voice, it-third voice. Kont inkantaħhielha, u t-tieni parti, Ok. U kon naqbadhom mill-ewwel. Fil-fatt anke pereżempju biex nistudja l-pjanu, jiena wkoll għandi memorja tajba. Mm. Tiġi mill-mużika, niftakar ħafna bl-ismiħ. Sewwa. Allura biex nistudja l-pjanu, għax jiena l-ewwel bdejt bil-pjanu, allura kull ġimgħa inħalli sal-aħħar ġurnata sakemm immur qabel il-lesson, ngħaddihom darba, Teacher mbagħad tgħidli, eh studjajthom, studjajthom. That's ADHD. It is, it is. Allura għandi memorja tal-ismiħ tajba ħafna u għandi kaffariet tal-winna naqbadu malajr. Li titwiled bihom daw l-affarijiet. Eh, eh tista' tgħid, tista' tgħid. Intuitive. Huwa, imma Hawn nies li mhumiex pereżempju fil-mużika li għandhom perfect pitch. Perfect pitch bażikament huwa li tagħraf nota, pereżempju ddoqq eżempju tisma' C, qed tifhem? Hawn nies li huma perfect pitch u mhumiex qegħdin fil-mużika, qas biss jafu. Dak iż-żmien kienet rari li tisma' xi ħadd jgħidlek perfect pitch, qas naħseb kienet komuni dak iż-żmien, ma kinitx il-norma. U qisu missieri beda jirrealizza u qal isma', Hemm tama, hemm tama forsi għall-mużika, x'ovvjament naħseb kull missier jixtieq lill-ibnu li jidħol fl-istess qasam u fl-istess eh, gost, ikollu l-istess gost insomma. U bdejt il-pjanu. Ngħidlek il-verità l-pjanu qatt ma kien l-istrument tiegħi. Inħobbu, għadni ndoqqu sal-lum il-ġurnata, però qatt ma kien l-istrument tiegħi. U qatt ma kont nistudja, b'missieri beda jinkwieta. U meta kbirt, hekk kelli xi qisu xi 16-17-il sena, Kellna l-konverżazzjoni. Aw. So bdiet hekk. Raj. Aw pa. Inti inti ħajtek fejn qed tara miexja. Ta' 16 17 it was the talk. Oh, eh. ġifieri sa 16 17 kont grif, eh? eh u bil-fors, u jiena kif qedlek, kont ġen ta' tifel, ġifieri m'għandix kwiet, qed tifhem u kont imferfex, ovvjament tfal, 16 17 għadek tfal, ma tkunx għadek sibt triqtek. Ta' fin. U għalli ah, fej qed tarak, qed tarak fis-skola, qed tarak fil-mużika, għax ovvjament qed tażel karriera tispeċjalizza f'xi ħaġa. Jien qed le, pa, jien qed l-mużika nħobba u nixtieqha tkun ħajti. Għalli mela bni, tistudja na iktar hux vera l-pjanu, tipo ma tistax tiddependi pereżempju fuq it-talent naturali, bit-talent naturali ħadd ma wasal imkien, titrawm u tistudja. Eżatt, id-dixxiplina. Id-dixxiplina bħal kollox. Għedtlu ifhem, għedtlu qatt ma kelli dik l-imħabba lejn l-istrument tiegħek li tixtieqni nistudja inti, għedtlu, naf li importanti u naf li għall-armonija biex tiġi tikteb kif u x'fatt ta' huwa l-qofol ta' kollox il-pjanu għax huwa. Però għedtlu, mhux l-istrument tiegħi. Qalli, mela x'tixtieq iddoqq, issa ċ-ċans. Għetlu ngħidlek il-verità, għetlu dejjem kelli ċertu mħabba lej il-bass gitar. Għalli vera, għalli għandi bass gitar antika. Għalli prova, u naraw. U bdejt niprova, u bdejt naqbad, eżin ovvjament bdejt naqbad beda jirrealizza li bdejt nistudja na iktar dal-istrument. Allura ħadni bis-serjetà minn dak il-mument. Allura ħadni għand teacher, ehm, u daqshekk, the rest is history u bqajt indoq il-bejs. Il-papa qatt ma qalmek u lilek? jekk ħallimni. Eżin l-istrument. Eża, eħe, għatma kena dik il-parent teacher kif tgħid, għatma għad bil-qeda, ġieli ta' mhux ħanejt qatt. Naħseb Meta kbirt, kelli iktar lezzjonijiet minn għandu milli meta kont iżgħar. Issa jista' jkun għax forsi kont vera ġenta tifel ħanerġa' ngħidha splodu. Le le le le le. Le le le le m'għandix aptit wara ġurnata xogħol. Għandu raġun, għandu mit-telf raġun. Però mbagħad meta bdejt nikber u bdejt nidħol iktar fid-dettall, fl-armonija, fl-orkestrazzjonijiet, fuq il-mużika, żviluppajt, kif tgħid, il-widna tiegħi għal x'tip ta' mużika nħobb, iktar beda qisu jieħu interess. Imma dejjem ħalla f'idejja u llum il-ġurnata ġieli jistaqsini għal opinjoni dwar l-orkestra u hekk tipo. Nieħu gost għax dan huwa bniedem li f'għajni hemm taraġ li li ma nistax nilħqu. Li hemm hu hemm u hemm pedestal li jiena nagħmel x'nagħmel qatt ma ħa nilħaq and that's ok for me. Jiena dejjem nittama li għallinqas nasal tarġa jew żewġ turġien inqas minnu u nkun kuntent. U n-nies ovvjament jirrealizzaw li stinkajt u pruvajt nagħmel l-almu tiegħi biex forsi nkun tal-kobor tiegħu, ħa. Jiġifieri Ryan meta kien żgħir u l-mummy u d-daddy kienu dejjem busy, busy, busy għax nista' nimmaġina min jaf kemm kellhom gigs u min jaf kemm kellhom x'jagħmlu. Fejn kont inti? Kif kont qattaħax? Kif kienet il-ġurnata tiegħek? Mela, il-ġurnata tiegħi meta kont tifel ovvjament ommi u missieri kienu jaħdmu ħafna f'hotels, tiġijiet, avvenimenti, festi, irħula. Trabbejt, trabbejt. Narak sir. Ah, għax illum qed niftakar dak iż-żmien, ġifieri ġieli kont immur u d-disiet l-irħula l-festi magħhom u ma kellix kwiet u u kien wasal f'punt fejn omm u missieri kienu jew iħalluni man-nanniet u mbagħad meta miskina ħalliet ħallietna n-nanna omm missieri għax hi kienet l-iktar li tieħu ħsiebha meta kont żgħir, kienu jħalluni mal-babysitters. Allura tfuliti hekk dejjem mhux waħda differenti, presso poco. Ehm, dak iż-żmien kienet diffiċli ħafna. Kont ħa ngħidlek ħalliet impatt fuqek, kont immissjhom. Dak iż-żmien iwa. U ma kontx tifhimha, ovvjament għat-tfal. Imma llum il-ġurnata ngħid, ma ntihomx tort. Fl-ebda punt. Ma ntihomx tort. U speċjalment illum, nimmaġina li agħar, il-ġenituri li huma fl-istess qasam. Speċjalment tnejn. Nimmaġina li tkun agħar għax illum il-ġurnata tant kemm hawn xogħol u hekk u l-ħajja tant kemm saret mgħaġġla. Sa aħna qed ngħidu fin-nineties dak iż-żmien, ninety one, ninety two, ninety three. Illum times hundred naħseb tiġi. Imma dak iż-żmien kont inħossha u fil-fatt Kont ngħidilha l-ommi meta ħa jkolli ħuti biex inqatta' naq iktar ħin magħhom u hekk, illum il-ġurnata imma mbagħad tikber u tibda tifhem. Meta tkun żgħir e, e, twaħħal fik innifsek. Dejjem, dejjem qed nagħmel xi ħaġa ħażin, jew qed indejja om. Eh, ma jridux jifhem miegħi, joħoss. Eh, tifhem u le, dak iż-żmien, imma llum il-ġurnata nibda ngħid, ma nistax inżomm xi ħaġa kontrihom għax hija xogħolhom u xogħolhom sabiħ ma nistax nimmaġina jiena ma nagħmilx l-istess affarijiet nipprova nkun iktar preżenti. Imma ehm, xogħolhom dak il-ħin. Ma xogħolhom dak il-ħin. Ehm, spontanju ġili per eżempju terċivi telefonata, kif illum il-ġurnata nirċivi telefonata jiena isma' għada għannek hekk hekk ċum bum iridu jaraw xi jridu jagħmlu bil-fors. Ħajja diffiċli, ma ħajja sabiħa, imma diffiċli wkoll. Ma jekk ikollok it-tfal int, Mm. X'taħseb li tagħmel? Mela, mux għara, għax għet noħroċ jisom ma kienux prezenti fħajti, kienu prezenti fħajti jom missiri, u provaw jinvolvuni, għax unbat, peress li kont fil-Malta Children's Choir, meta kont zaħir, kont nqatta ħafna ħin, ma missiri fil-musicals, u għemmek mhm. ġit l-imħabba ta' teatru, mhm. għalija. U allura kont nieħu nipparteċipa f'musicals bħal Evita, Fiddler on the Roof, Sound of Music u affarijiet bħal dawn. U vera rawwimt ċertu mħabba. U koll rawwimt il-vizzju li dejjem norqod tard. Għax il-ħinijiet ta' mużiċist huma li huma. You're a night owl, whether you like it or not. Allura għalhekk dejjem illum il-ġurnata ngħid il-ħajja ta' mużiċist freelancer speċjalment huwa diffiċli. Għax m'għandekx ħin. Ma rrispondejtx id-domanda tiegħi. Għandek raġun. Dort li naħseb. Naħseb ifhem bħala missier qed nimmaġina li nipprova ninvolvihom kemm nista'. Ovvjament qatt ma ħa nkun dak il-ġenitur li ngħidilhom isma' din linja u din linja bilfors. Jiena fejn huma komdi t-tfal kuntent jiena, li jirixtiequ jagħmlu jekk kuntenti jsewwu l-airconditions kuntent għalihom, no harm no foul, l-aqwa li narahom kuntenti għalija. Imma nib dejjem nipprova ninvolvihom għax il-mużika hija sabiħa, ħafna ħafna sabiħa. Alla ħares ma tkunx il-mużika għalija. Għadek kif għedt Jiena din nixtieq insemmi xi ħaġa li tra kull min inkellem hawnhekk, in-nies bħalek li mużiċisti kbar, personalitajiet kbar, hemm common denominator bejnietkom kollha li meta kontu żgħar kontu l-outcast. il-bullied, id-differenti, u din irrid insemmiha għaliex jekk hemm forsi xi omm, jew forsi hemm xi teenager li qed jarana, li forsi jħossu jew tħossha mdejqa jew l-omm jew il-missier li qed tarana li qed tinkwieta fuq it-tfal tagħha li huma bullied, din xi ħaġa li ma nistax ma nsemmihiex għax Look at you now. Inti kont bullied ukoll meta Iva, kont. iva, iva. Meta kont teenager, fit-teenage years, qawwejt. Eżatt, eżatt. Kont, kont Qawwejt, kont qawwej. obxxon ħafna. em, Ovvjament omm u missieri huma min huma. Ovvjament dak iż-żmien it-tfal. Meta tgħid omm u missieri kienu jbullijawk ħabba l-ġenituri tiegħek? Ħabba l-ġenituri tiegħi ovvjament jaraw 'l ommi jgħiduli, Eħe, affarijiet ok. ta' ta' tfal. Mm. Imma inti meta tkun żgħir tħossom u tħossom eh, eh. to a certain to a certain level illum il-ġurnata tgħid tgħaddi kelma jew ta' finti. Imma meta tkun fil-moment, tkun fil-moment. Le, meta tkun fil-moment u meta dejjem titfaċċa ma' l-istess nies. Diffiċli, eh, ġifieri jiena ħanajd open li kont nara x'nagħmel biex nevita mmur l-iskola. Kont daqshekk martirju, ġifieri Kont naħseb master biex nsib skuża biex nevita l-iskola. Kienet kienet daqshekk. Ħażin, ħażin hija. Imma jiena ta' bniedem li jiena rawwimt ċertu qoxra dak li ġrali li llum il-ġurnata saħħitni. U ma jiddispjaċini xejn li għaddejt minnha, għax għallmitni ħafna. Ħafna ħafna. U llum il-ġurnata, għandi 35 sena, trid taħfer u trid tinsa. Trid tinsa, trid tgħid dak kien perjodu minn ħajti li għallimni ċertu affarijiet. U tajjeb li ngħidu wkoll li Life gets better. It does. You grow up, you grow out of things, you move on. It does get better, jiġifieri għal min qed jarana jew jismagħna, inħeġġeġ l-ommijiet li forsi għandhom, nittama li le, li għaddejjin minn l-istess forsi sitwazzjoni bit-tfal tagħhom, life does get better. It does. Għalhekk xtaqt insemmiha, għax kull, ejja ngħidu, ħafna, ħafna mill-personalitajiet, minn nies li ġew li huma li huma n-nies li llum il-ġurnata ehm, vera marru tajjeb hmm. fil-karriera tagħhom, jiġifieri. U din il din il-common thread. Il-kreattivi, u. Il-kreattivi, jisu Jiena dejjem, ma nafx l-oħrajn jiġifieri min kellek fuq dal-programm imma nissoponi li l-istess ħaġa qalulek, dejjem konna nkunu dinjalina ġol-iskola. Id-differenti. Id-differenti. Dejjem naħsbu f'affarijiet oħra fejn it-teacher kienet tgħallimna l-maths, physics, whatever, aħna konna diġà qed nimmaġinaw jew min ħa jpitter jew x'qed tisma' f'moħħok jew qed tisma' melodija jew x'tista' tikteb jew x'tista' tipprattika jew qed timmaġinak fuq fuq palk ta' teatru, għalija qed ngħid, imma u sfortunatament l-iskola dak iż-żmien hekk kienet, kulħadd ġo borma waħda li Għada ta' ħin. Għada. Ma rridx ngħidha għax ovvjament eh, m'għandix tfal ma nistax imma eħe hija problema li ħafna minn nies u għaw ħafna u Malta għandna ħafna talent u għaw ħafna nies kreattivi u hemm bżonn aktar inċentivi biex forsi inrawmu u niproteġu dak it-talent li għandna f'pajjiżna fl-opinjoni tiegħi anyway. Naqbel. Inti ehm, ta' disa' snin, ta' kellek disa' snin, qisek sibt din il- mm, hekk, il-feel ta' li togħġbok ħafna l-orkestra, fil-fatt għedt li li ta' disa' snin tlajtu. Ekku. Kien il-Millennium, il-pantomima għal Manwel. U kien wasal l-aħħar performance tal-għeluq tas-sena. Issa, it-tradizzjoni hija li kulħadd jitla' fuq il-palk, ħlief il-mużiċisti, bil-maestro inkluż, biex jieħdu tazza xampanja u kulħadd ikanta Auld Lang Syne. U, insomma, missieri ta s-sinjal lill-orkestra biex jibdew. U jien kont maġenbu dakinhar. Ovvjament, New Year's, ridt it-tifel, hi xi ħaġa sabiħa. U kif bdew, jiena ta' tifel li kont, ġust ma rajtux hemm u ppanikjajt. Għedt, all right, ħa naqbad u nitla'. Tlajt u bdejt immexxi l-orkestra. U kulħadd jogħxa u jidħaq u l-udjenza ċċapp ċapp. U minn dakinhar 'l hemm hekk, qisu xi ħaġa Bozza xegħlet hekk ġo fija li għoġbitni ħafna. Jien l-imħabba tal-orkestra ġiet minn qabel ngħidlek il-verità. Jien nħobb ħafna l-mużika tal-films. U John Williams huwa ispirazzjoni assolut għall-karriera tiegħi. U qisu minn dakinhar bdejt nifhem u għajnejja nfetħu għal ċertu affarijiet li għedt isma' nixtieq nagħmilhom għal ħajti kollha dawn l-affarijiet. Nixtieq immexxi l-orkestra, nixtieq nidħol fil-mużika naqra iktar fid-dettall. Minn dakinhar qisu. Ma nafx kif nispjega. Fil-fatt inti studjajt l-università. Ekku. studjajt biex issir. Kompożizzjoni. Biex issir kompożi. Eżatt, eżatt. Tajjeb, tikteb il-mużika. Dik għadha fil-bucket list. Dik għadha fil-bucket list, ejju. Għax ġew affarijiet oħra. Ekku, eh, eh. Eh, dejjem kien il-pjan li nkun kompożitur, imma ġew il-ħajja għalek hija sabiħa, ma tafx fejn sejjer. Ma tafx x'inhu ġej. Qiegħed fl-istess linja, imma minix qiegħed fl-istess linja fl-istess ħin. Mhux hekk. Jekk tagħmel sens. Ehm, u ngħidlek il-verità li mmexxejt l-orkestra l-ewwel darba, ħa nsemmiha, ġiet out of the blue għax missieri kemm kelli 26, 27. Ehm, kien qed jipproduċi The Phantom of the Opera, MFCC ta' għali. U Peress li kien producer, kellu ħafna affarijiet fuq moħħu u l-pjan huwa li hu kien jidderieġi. U jiena kont qisni assistant musical director, kont noħseb ir-rehearsals, kollox, nara li kollox sew, allura l-mużika kont nafha sew. Bħalli li kont nafha minn tfuliti għax jien musical buff. U wasalna production week u tela' missieri U indunajt kien imferfex kellu affarijiet oħra fuq moħħu, imħabba l-linfa, imħabba d-dwal, imħabba l-palk, ħafna affarijiet. Meta jkollok dawn l-affarijiet bħala producer, ġifieri ninżagħlu l-kappell, ma jkollokx moħħ. Il-mobile ma jieqafx. U rajtu sparpaljat u l-ewwel darba qed ngħidlu, Pa, hawnhekk na iktar slow, hawnhekk na iktar legato, hawnhekk na iktar mexxej. Mbagħad tajjat il-break, tipo guys, half an hour break. Mbagħad ħadni waħdi f'rokna, qalli rajh hu ħsieb int, qalli irrid nirranġa ċertu affarijiet dak. Tlajt fuq il-podium, jiena msarnif saqajja għaraq! Kemm ikun hemm nies fl-orkestra? F'din kien hemm 45 ruħ. Trial by fire naqa' kienet. U Bdejt, allavolja ma tantx kelli teknika tajba għax il-left hand tiegħi kont jisni għasfur dak iż-żmien għax l-ewwel darba u kont eċitat. Ehm, imma mxejna. Fanni jenaf mxejna. U spiċċa rehearsal insomma għamilna act one. Umbat mort lura d-dar miegħu u qisu nofs triq qalli Ray, għapa, int ħa tmexxija. Għedtlu le ta, qalli int ħa tmexxija, ara x'sa tagħmel jien mhux ħa nitla' fuq dak il-podium, int ħa tmexxija. U dak il-ħin jisni ħadd nifs qawwi u Bejn kunfidenza u biża' għax kont naf li inkapaċi nagħmilha għax kont nafha. Imma biża' għax responsabilità kbira l-ewwel darba, din mhux musical faċli. Waħda mill-itqal. U mhux din mhux il-parroċċa tal-Knisja b'ħames Kull rispett. U the rest is history għax l-ewwel performance niftakar. Għidli x'għamilt l-ewwel performance. L-ewwel performance, għax dik kienet ta' għali, allura qed ħa noħroġ kulħadd seated, l-orkestra seated, ħa noħroġ u minix ħanħares warajja darba. Xej, maħarist. Allura. Ħarix rasi l-isfel, marit nara l-ħadd, dritt fuq il-podium, ikkonċentrat, orrajt nafxer rrit namel, Ta' bdejt, act one, spiċċajt, rasi l-isfel tħalt, act two, rasi l-isfel tħalt, spiċċajt act two. Fl-aħħar kif għamilt ek, naqtal il-kulħat, ħat nifs kbir. Poġġejt rasi ġojdejja, jisni marriċ nemmen li l-estiet l-ewel performance, bat ħares l-ura ħat il-baw u nara xita nis. U għet Ma naħsibx li nista' nirreplikah dak il dak il-mument speċjali u sqarija. Ma nistax nirreplikah bl-ebda mod, għax kol esperjenza tgħid li allura xejn ma jiġi daqs dak l-esperjenza għalhekk, kol esperjenza fija tagħha. Ma dak il-mument. Ma naħseb ma ninsa kollox ma ninsiex dak. Xi tħoss meta tkun qed tmexxi orkestra? Hija teknika, hija hija namur għall-mużika, għall-melodija, xi tkun qed tagħmel meta tkun sejjer hekk? Għax kollha kemm aħna żgur. Eh, ovvjament, da, xejjer idejh, eżatt, xejjer idejh. Ħadd ma jaf, xi tkun qed tagħmel? Mistoqsija tajba. Jiena naħseb hija ftit minn kollox. Jiena dejjem ngħid li mexxej tal-orkestra huwa li jgħaqqad u li joħroġ l-imħabba minn dawk li qed idoqqu l-mużika. Jekk jirnexxilek tagħmel dik, ħa toħloq mument maġiku. Billi tagħmel hekk ixxejjer idejk jew ikollok attitudni ħażina jew u ma turix ċertu passjoni u tifhem dak li qed jindaqq u tkun taf x'int tagħmel, ma tistax toħroġ dik l-X Factor mill-biċċa li qed tidderieġi. Impossibbli. Mexxej tajjeb għandu passjoni qawwija, eċċezzjonali lejn il-mużika li jkun qed iħabbat. Jekk l-orkestra jarawk li għandek dik, ħa jirrispettawk. U jirrispettawk iktar meta tkun taf x'int tagħmel ovvjament. Għax it's very easy to fake your way in it. Ejja ngħid hekk. Għax mm. ovvjament in-nies jgħidu mhux xejjer idejk l mm. you have basic knowledge of music, mm. anybody can wave his hands. Mhm. Imma few can really delve into the music u jgħidu Istra da vera jaf xinu jagħmel, vera jaf il-mużika xet xet toħroġ, xet xi tfisser il-kompożitur li kitibha x'rid ifisser meta ħaloqa. U dak li jagħmel mexxej ta' fl-opinjoni tiegħi.

Għalija, tajjeb li ovvjament il-mużika f'ħajti mhix l-istess għal mużika f'ħajtek li qed li qed nifhem huwa li inti tant bl-Ingliż ħanajda, mm. you embody mm-hmm. il-melodija li tantiċipa l-armoniji. Mhm. Eh, eh, taf xinu ġej, allora tipprepara l-minu eh, ġej. Eżatt, eżatt. U tant trid tkun f'dak il-moment bleżat trid tiridu jitlu l-flutes per eżempju. Eżatt, eżatt. Li... U dejjem ikkonsidra li inti ma' kull ma' kull wave of the hand, bl-Ingliż, tlift il-kliem, ma' kull wave of the hand, jekk iġġebbed ftit ieħor, l-orkestra ħa jmorru miegħek. Jiġifieri frażi, jekk hija one beat, jekk ħa ġġebbed naqra iktar idejk, ħa jżommuha ftit iktar minn one beat. Jiġifieri ġebbed idejk, jiġifieri ibqgħu sejrin, ibqgħu sejrin, sejrin. So inti għandek basic, għandek one, two, three, four, issa jekk nagħmel one, Two, three, four. Ħa jġobdu it-two iktar, allavolja l-istess rhythm għandha tkun, imma dak interpretazzjoni mbagħad. Ekku ħa ngħidlek, jiġifieri melodija jista' jkollha interpretazzjoni differenti skont il-direttur li jkun hemmhekk. U għalhekk tajjeb fis-sens inti jekk smajt il-Beethoven Fifth, jekk nidderiġija jiena jew jidderiġija ħaddieħor, forsi ħa toħoloq espressjoni differenti jew ħa tinstema' differenti għax għandna approach differenti aħna bħala diretturi tal-orkestra. Interpretazzjoni jiena dak is-sabiħ ta' l-umanità għalija li kulħadd iħoss differenti naħseb. Il-mużika tgħaqqadna imma forsi inti tinterpreta mod, jien ninterpreta mod ieħor. U dik hija sabiħa. Fil-fatt naħseb l-emozzjoni li jew it-teknika tiġi l-ewwel. Ara, jekk jismawni naħseb tal-orkestra jassassinawni, ma naħseb għalija l-emozjoni terbaħ. Iktar meta. Taħseb li assassinaw kaxina naħseb jekk taf it-teknika. Iva, iva, ikollok ija, l-emozjoni naħseb terbaħ ftit it-teknika. Għax Trid tinspirahom, inti l-mużiċisti tinsiex dawwa xogħolhom, dejjem qed idoqqu biċċiet differenti, qed idoqqu taħt nies differenti, allura tiġi repetitive naqa', allura forsi tintilef farka ta' passjoni ħa ngħid hekk, forsi, ħa ngħid forsi. Allura inti li tiġi bl-entużjażmu, passjoni ġdida, huwa baħar jaqsam għalihom, għall-inqas mill-esperjenza tiegħi. Għax naħseb hija reċiproka l-enerġija li inti tagħti lill-mużika li tagħti lilhom. Ekku. di anke jekk tkun kantant, mhm. jekk tmur u l-crowd ta' qoddimek, kwieti, il-performance tiegħek jisa ta' għanejja. Ma jekk għandek crowd, anke bħala prezentatriċi, tmur fuq palk u tidduna li qed tippreżenta u qed tara kulħadd qed ħares lemmu law, isek inti titlef il-qumf tiegħek. Eżatt, eżatt. Jiġifieri. Ħanatik eżempju żgħir biex ma nsemmix kantanti jew kantanti Maltin. bravi ta' imma kulħadd għandu l-personalità differenti. Jiena darba kont mort il-Ġermanja u nara The Music of John Williams versus Hans Zimmer. U kien hemm preżentatur ma tkellimx kelma bl-Ingliż. Ġifieri bil-Ġermaniż mill-bidu sal-aħħar. Meta ngħidlek li żammni Għax kellu l-personalità. U żamm in-nies. Ma fhimtux kelma sal-lum! Imma l-personalità, dik li żżomm, dik il-tongue in cheek li żżomm. L-intonazzjoni. L-intonazzjoni, l-udjenza dejjem. Eħe. għandek dik il-connection magħhom. Dik il-maġija. Dik il-maġija ma terbaħha b'xejn. L-istess mexxej, kantant, attriċi, preżentatur, preżentatriċi, whomever. Dik waħda mill-iktar affarijiet importanti kważi kważi iktar mit-talent. Kważi kważi. Naqbel. Ma dekx kanta? Josh Shower iju. Xi kultant iwa ta' jiddependi l-avveniment. Per eżempju l-aħħar darba li kantajt. Ma tantx għandek fiduċa ma fil-vuċi tiegħek. Ara, meta tikber tittażel linja tal-karriera, ma jistax ikun tagħmel kollox. 24 sija fil-ġurnata, sitta minnhom tittorqodhom xi mod. Torqodhom int. Ġili iva, ġili le, sometimes may be good, sometimes. Ehm, imma nkanta xi kultant. L-aħħar darba li kantajt kien ġo Required, MCC huwa proġett għal-qalbi li vvintajt jiena huwa symphonic rock mill-bidu sal-aħħar bil-kor. U kantajt l-aħħar waħda x'kantajt. More than words. Saying I love you. U vera, ek, kif tgħid. Moment speċjali għax imma kieku taf kemm neċita ruħi biex inkanta jiena. Jien fil għax minix konfidenti fil-kanti. Wow. Minix konfidenti. Qatt ma kont, eh? Hmm. Qatt ma kont. Ma nafx x'inhi, imma qatt ma kont. Forsi ma tħoss dik il-passjoni li tħoss għall-affarijiet l-oħra, allura awtomatikament forsi tħossok mhux daqshekk. Eżatt, inħossni forsi ftit eh, jew ftit ħafna inferjuri minn kantanti oħrajn. L-oħra, so. Ek, issa fil-mużika konfidenti ħafna imma mill-aspett tal-kant mini minix u qatt ma kont minn tfoliti come to think of it. Jiġifieri l-mamà sorry. U le llum tgħidli ra għax ix ma tkantax għandek fuċi sabiħa u ngħidilha ma kemm ħa nagħmel affarijiet ħanini. Imma Ġieli nkanta, mhux waqaft, anke ġieli nagħmel backing vocals, I'm good with it. Waqt li nkun qed indoqq, ġifieri mal-band, nagħmel backing vocals imma bħala frontman, allavolja meta nkun frontman imbagħad ninbidel il-karattru tiegħi, jkolli kunfidenza enormi. Imma it's a persona, it's not me, it's a persona. Ma rar inkanta, but when I do. You perform. I perform. Il-mami tijak babli ħafna. Iva. U ma naf, nara naqra anki naħseb naqra impulsiva. Uff. Uff. Ok, all right. Ħafna. U l-papa tijak naqra iktar. Riservat. Riservat u qisu he grounds her. Iva, iva. Ryan. Jien ngħidilhom il-yin yang ta' xulxin. Aha. Għax vera l-oppost. Dawk it-tnejn nħobbhom daqs id-dawl ta' għajnejja ma vera l-oppost ta' xulxin. Adam u Eva li literalment. Eħe, jibbilanċew il-xulxin attenti. perfettament. U ma min taqbel iktar inti fejn isib mhux biex inġelduhom. Le, le, le, l-lum il-ġurnata eżin nċajtaw fuqa. Meta kont żgħar kont iktar close mommi, ma iktar ma sirt nikber dejt insir iktar close ma' missieri. Jena meta kont żgħar ovvjament missieri dejjem kien barra mid-dar, dejjem kien jaħdem jew l-iskola music jew xi kunċert jew da mhux għax ommi ma kienx, imma missieri kien iktar. Għax kellu l-musicals u kien jiddereġi l-ewwel hemm. Allura ma tantx kont narah, allura naturalment issir iktar close m'ommok. U mbagħad beda qisu jirrealizza naħseb, jekk insaqsih llum il-ġurnata imma nissoponi li hekk, Qisni li ma kontx daqshekk close miegħu allura hemmhekk beda joħodni t-teatru miegħu tara da. U bdiet togħġobni l-affari. U ovvjament iktar ma tikber, iktar ma tistudja, kelli affarijiet iktar komuni ma' missieri minn m'ommi ovvjament għax nista' niddiskrivilu l-mużika aħjar ħa jifhimni qed tifhem, mhux għax ommi le, imma. Imma bħala kompożitur. Nista' nidħol iktar fid-dettall ma' missieri. Allura iktar ma kbirt iktar sirt close ma' missieri. Ovvjament ħa ngħidha, llum il-ġurnata ommi naħseb jekk tisma' dal-podcast tgħid le ibni! Ehm, imma niċċajtaw fuq llum il-ġurnata u it-tnejn noħobhom l-istess u ma m'għandix m'għandix kliem għalihom. Imnalla kienu huma fajti. Kienu jisom dejjem jibqaw l-ikoni li inti. Ekku, ekku, You hope to become. Eh, dejjem, u kifet, u hija. Għax kultant in-nies ġieli ninzerta per eżempju anka minn sħabi meta kont żgħir u inti għandek il-tapit mifrux, inti ssib kollox hmm. lest. Hmm. Le. Vantaġġ jew żvantaġġ? vantaġġ. Huwa mitnejn, għandek vantaġġ għax isek, ok, taf x'għandek tagħmel from a young age. ċoħe titgħallem. ċoħe titgħallem mill-esperjenza x'homma kum missierek qegħdin fl-istess linja. Però żvantaġġ kbir. Għal xiex, għax jiena għandi żarbun kbir x'nimla. Qatt ma jafa, tipo ħafna ħfef, you're an one. to, to become a someone with, without the family I have. Qed tifhem? Umbat jek jirnexxilek, eh, dak jirnexxilu għax il-papa tiegħu għamet tiegħu hekk. U diffiċli iktar għalik li jiena lek bdejt dan il-podcast li ngħidlek jiena li hija inti għamil ċaġa kbira li sibt l-identità tiegħek. Għax huwa faċli li jgħid eh, dak ħadha l-parti. U bla ma trid il-konversazzjoni kif tiftaħ. Inti t-tifel ta' ta' qed tifhem? Mhux għax iddejjaqni huwa huwa fatt. Jiġifieri it's they're my family, those are people who I look up to. But you are you. But I am me. Qed tifhem u llum il-ġurnata ftit nies li jafu ħajti kif inhi, ftit nies li Issa ħajkunu jafu ta' xaraw l Eżatt, jalla. Li Jiena ndum xi kultant sa tlieta ta' filgħodu sa l-erbgħa ta' filgħodu nkompli għaddej fuq il-mużika għax għandi d-deadlines u rrid inlestihom u filgħodu rrid inqum kmieni bħal kulħadd u nkompli l-ġurnata tiegħi. Ftit nies. Inti full time mużika? Jien full time mużika. Jiena. Ħa ngħidlek l-ebda omm u missier ma jifirxu it-tapit għax eh ngħidwa kif inhi sabiħa li jifirxu lek it-tapit tajjeb. U għajnuna dejjem ħajkun hemm. Imma inti trid timxi imbagħad fuq dak it-tapit. Inti jiena dejjem ngħid int min int ħaddieħor jekk mintix tajjeb mhux ħajqablek. Mhux hekk. Mhux ħajqablek u missieri naf kif inhu. Missieri jekk għamilt ħażin għamilt ħażin, jekk għamilt it-tajjeb mhux ħa jgħidli, imma l-ħażin ħa jimmirali u napprezzah. Wow. Napprezzah. Għax jiena naf fejn għamilt it-tajjeb. Ġifier ma jgħidlekx proset. Illum il-ġurnata sar jgħidli proset, imma meta kont żgħir ma kienx jgħidli. U sir napprezzah dik. Għax kienet weġġani, imma naf li jekk jgħidli proset raj ħani għafem. Għax kien jaf il-karattru tiegħi, dak iż-żmien. Inti trid dejjem. Inti trid dejjem. Raj għamil dik ħażin. Raj għamil dik ħażin. Ija, pa, ma għamil dik tajba. Le, għamil dik ħażin. Tallem minn dik. Taf, eh? Issa hija tistaf, tistaf. But I wouldn't have it any other way. Ma għalilix brabja ta' ġifiri, imma għalmitni li tipo isma, it-tajjeb u ovvju. Il-ħażin tista' titranġa, għat-tajjeb ħallih, għaddah. Wow, ok. That's it. Irranġa l-ħażin. Toqgħodx taħseb fuq it-tajjeb, l-ħażin irranġa. Ovvjament flat biex. Qed eh, nitkellmu mużika. Mużika, qed tifhem. Fejn tista' fejn tista' timpruvja. Ehm, u dik vera napprezza, ħafna napprezza. U jiena l-onestà illum il-ġurnata jiena proud to say li Naf x'naf, dejjem nistaqsiha l-opinjoni. Minn mużiċisti, minn kantanti, minn nies li forsi ma jifhmux fil-linja tiegħi daqshekk. Dejjem nistaqsiha l-opinjoni għax illum il-ġurnata nibqa' ngħid li xi ħadd jista' jkollu opinjoni aħjar minn tiegħek. And constructive criticism is very very very important, speċjalment fil-linja tagħna. U sfortunatament mhux kulħadd joħodha. Mhux kulħadd joħodha. Which is very very bad għalija għax jiena naf kif jiena, jiena ħa ngħidlek għax nixtieq li jiena onestament bniedem jekk issiru tafuni m'għandix ħażen ġo fija. Jien jekk ħa ngħidlek għax jippurtani minnek u rridek issir aħjar. Imma xi kultant ċertu nies mhux ħa jaħduha bl-istess mod. U hemm qiegħda l-biża' tiegħi fl-industrija tal-lum li constructive criticism ma teżistix. Rixxa ħaġa tajba. Kulħadd tajjeb, ok. M'hemm xejn ħażin fiha. M'hemm xejn affarijiet li stajt tagħmel differenti. Illum il-ġurnata ma tista' tgħid xejn, sfortunatament, hekk saret il-linja. Li I feel li għandna bżonn Inbiddluha din l-atteġġjament fl-opinjoni tiegħi. Forsi tkun inti l-ewwel wieħed li tibda. Le, diffiċli. Hija kif tgħid ġlieda kontra n-natura u għax ifhem hija diffiċli biex tisma' kritika minn għand ħaddieħor fuqek innifsek ejja ngħidu l-verità sewwa. ovvjament. Speċjalment forsi jkun bniedem li huwa fl-istess rwol, pożizzjoni tiegħek. Eżatt. Allura tibda tidħol tajt tajt. Tibda tgħid ngħid ngħid jew tgħid eżatt. Eżatt, eżatt. U jiena vera bnejda b'intenzjoni vera tajba. Onestament għax inħobb li nagħmel. U rrid nara u dejjem Nispira li nara l-perfezzjoni allavolja ma teżistix u qatt ma ħa teżisti imma tista' teqreb lejha fil-prodott li qed toffri. Imma dik hija l-industrija tagħna bħalissa. Nixtieq li ġifieri l-artisti l-ġodda hekk they'd be subject to it u jitkellmu u jgħidu isma' anke minn workshops jitkellmu ma' xulxin more open isma' there's għamilt affarijiet tajbin, għamilt affarijiet ħżiena and it's ok, kull artist inti taħseb li Beethoven kiteb il-Fifth mill-ewwel qabad u kitibha? Le. Kiteb ġiex noti, probabbli nbidlu xi ħames darbiet, sakemm waslet fejn waslet. Kiteb kollox tajjeb? Le ma kitibx kollox tajjeb u mhux kollox sabiħ. Dak hu l-artist. għamel il-kapolavuri tiegħu u xogħol inqas kapolavur. U m'hemm xejn ħażin billi tagħmel tiegħha. M'hemmx għalfejn kollox, eh, kollox bravu, bravu. Eh. Opinjoni tiegħi anyway. Eh, forsi minn qed jismana. Ejja. Inti għatli li ehm, Il-mużika hija l-unika ħaġa li lilek temozzjonak, jirnexxielek u tbikkik. Mhm. Għalhekk qedtlek l-ewwel diffiċli biex insib il-kliem biex niddeskrivija l-mużika. Nista' ngħidlek x'tista' tagħmel, fl-opinjoni tiegħi. Il-mużika tista' tispira, tfakkrek, tkissrek, tispirak, tfakkrek f'ċertu nies, tnessik u trawwem imħabba ġo fik. Dawk is-seba' affarijiet għalija ma nħosshom bl-ebda mod ħlief bil-mużika. Jiena sal-lum il-ġurnata, pereżempju, nkun lest mix-xogħol, nitfa' playlist ta' xi ħaġa u toħroġ, pereżempju, nisma' song fuq il-playlist u ngħid, 'Di tfakkarni f'mument. Jew trid tfakkarni f'xi ħaġa, jew trid tfakkarni f'xi ħadd, jew għaddejt minn xi esperjenza. Sewwa? Jew tkun qed tmexxi eh, xi musical u ċertu song tfakkrek fi tfulitek. Jew biċċa mużika tispirak tisma' xi ħadd ieħor, tara xi ħadd ieħor jidderieġi, bħala artist tispirak li tkun aħjar. Jekk tkun għaddej mid-dwejjaq, tisma' ċertu mużika tista' tnessik, tista' tesplodi bid-dmugħ u bl-emozzjoni. Għalhekk hija sabiħa ħafna. U tfiq xorta. U tfiq xorta. Tneħħi ċertu dwejjaq li tgħid istra kelli bżonnha dik. Għalhekk għalija hija l-eqreb ħaġa għal għal-lingwa t'Alla li għandna, fl-opinjoni tiegħi. To magic. There's m'hemmx kelma oħra biex tiddeskriviha. Li tqab jiena diffiċli issa jiena bniedem sensittiv imma naħbi ħafna. Diffiċli biex nibki. Imma l-mużika, meta nisma' ċertu mużika nista' ngħidhomlok, mhm. inkun għaddej ġifieri lej id-dar. u ngħid ħa nitfa' dik għax għandi aptit nismagħha. Il-biki li nibki. Waħdi, eh, nkun qed insuq, nolfoq. L-ebda l-ebda ħaġa f'ħajti ma twassalni sa dik l-emozzjoni. Xejn. Ma nafx jekk mhux qed nagħmel sens imma. Qed nisimak u naf x'inti tajt, però jiena nemmen Ma nafx jekk ġiet studjata din, imma naħseb qrajt xi ħaġa darba. Nemmen li ċertu noti jaffettwaw id-DNA ta', ta mhm. persuna. Jiġifieri dik il-melodija li lilek iġġelek tolfoq mhux Għax it resonates ma' DNA tijak. Li jiena, ġifiri aħna kolla differenti, DNA ta' kolla differenti, u kullħat għandu għandu dik il-tune li it resonates, per eżempju, jiena minux issa sibċa ħaġa fuq YouTube fejn

Ah, bl-Ingliż, this music speaks to my soul. Eżatt, eżatt. Li l-nifsi, ġifiri, minn forsi qed jismana u fitxuha dik il-mużika iva, iva. li ċċaqal ek isek minn ġewwa. Iva, iva. Esprimi ħafna emozzjoni. Huwa lingwa universali, m'hemmx Ovvjament jiena nara bħala s-supreme power tal-arti. Il-mużika hija l-ultimate. Twould be a very sad world jekk għandna din il-mużika. Eħe, tkun tkun dinja kemm xejn kerha mingħajr l-arti speċjalment il-mużika għalija. Ma eh, dik xi tfisser għalija l-mużika. Hemm xi xi ħolma li għadek qed tiġri warajja, apparti li nafu li issa titsib il-ħin. Nikkomponi. Tikkomponi. Eh, ehm, żewġ affarijiet. All right, all right. Żewġ affarijiet. Nikteb mużika ta' film. U nikteb musical. Okay. musicalna iktar realistika at this point in time. Mhm. Film ħarir iktar far-fetched. Ma mhux impossibbli. Le, mhux impossibbli. Fa' Mhux hawn ħafna impossibbli. filmmakers Maltin li huma Ej. bravissimi li l-films tagħhom imorru wkoll barra minn Malta. Jiena Onestament jekk niltaqa' ma' xi ħadd li jifhem fil-mużika tal-films nista' nagħmel ġimgħa ngħid u ma nieqafx. Sħabi drawni issa pereżempju meta jiġu għandi nitfa' pereżempju YouTube u score analysis music to film u nibda nurihom ix-xena għaddejja bil-mużika, araw guys di, araw di qed jagħmel għalhekk, da qed jagħmel għalhekk, hawn di trill għadd apposta għax qed jagħmel hekk fix-xena. Kemm inħobbhom, kemm inħobbhom. Hekk. Għalija l-iktar bravura għalhekk semmejt il-John Williams l-ewwel għax Daħ jkolli mur infittxu eh, ġifieri. Iwa, huwa dak li dali kiteb Star Wars, Superman, the big ones, Jaws, Indiana Jones. E.T. E.T. Harry Potter. Oh, dik it-tju ta' Harry Potter. Bravu, bravu, huwa surreali. U jidħol f'ċertu dettall li llum intilfet fil-mużika tal-films, m'għadhiex daqshekk li jgħidulha Mickey Mousing. Mickey Mousing hija ma' kull moviment li qed tara fil-film qed tesprimi ruħha fil-mużika. Jiġifieri jekk wieħed waqa', ma nafx jekk qatt ma rajt. Mela, mela, mela. Eżatt, Indiana Jones pereżempju, The Last Crusade tiftakar għall-ewwel xena jkun fid-deżert u jkunu qed jiġru warajh. Hemmhekk hemm xi 35 musical cue assoċjata mal-film. Jaqa' tum tum tum. Li inti taf x'inhu jiġri mingħajr ma tara il-film. Dik għalija hija hemm bravura, imma dik bravura assoluta. Pal Tom and Jerry, bażikament. Eh, eh, eh. Tisma l-mużika ta' Tom and Jerry, taf x'inhu jiġri. Jiġri minn qed jiġri wara tara, daqshekk. Qabdu ġara, jekk waqa' xi ħaġa fuq u jekk weġġa. Daqshekk. Dik hija bravura a step further għalija. Proset. Tallim tafna, eh? Ejja, dak laqwa. Tallim tafna minn dak laqwa. Minn dal-podcast. Ekwek, illum il-ġurnata għandi rispet ħafna ikbar lejn. Thank you. Thank you. Mili xejjer idej. Mili xejjer idej. Għax issa naf. Xinu jġri? Ejfa, ejfa. Hemm ħafna iktar komplessità fl-arti li nagħmel. Jiena smani, jiena ċerta li Għadek għadek żgħir, għandek jekk Alla jrid ħajja twila quddiemek. Thank you. U jiena ċerta li għalkemm għat li mm, nikteb mużika ta' film naqra farfeġġd. Xi darba nasal. Naħseb xi darba Kalla jrid. ħankuret nara movie u na- Ejja. u nara kompożizzjoni. Ah. Ryan Paul. Emmek nejt, Abela. eċt ħajti, ok, għamilta ħajti, emmek bucket list. Proset. Grazzi, qabel ma titlaq. Iva. Għandi xi affarijiet għalik. Wejja, thank you. Thank you. Mela wek għandi fwiħa. Oh. Grazzi lil Tashbish Perfumery. Proset. Għawek għandi naqra ta' xema grazzi lil Valletta Glass. Proset kollox sissa. U ma nafx meta ħajkollok ċans tmur trattament grazzi lil Mayoka Spas. Tajjeb. Imma titwedni li tmur. Kemm ħa nirringrazzjak, grazzi ħafna. Kemm għandi bżonna it-tim kollu. It-tim kollu ta' kelli. Kombinazzjoni ċempilt, sħabi, eh. milux, għax aħna tant mużiċisti tant kemm inġorru affarijiet. Għatalom, guys, Kemm għandna bżonn Spadej. nibbukkjaw spadej, masaġġ, u Tajjeb. mbagħad bela kafe wara. Grazzi ħafna, salvajtli ħajti. Proset, proset. Grazzi you. ħafna ħafna, vera ħadd pjaċir li sirt naf lilek. Grazzi. U nispera li inspirajna ċertu nies biex imorru jfittxu il-mużika, Iva. biex ma jaqtawx qalbhom jekk Ekku. it-tfal tagħhom għadhom ma sabux Triqthom. linja u triqthom. Insomma. Iva, grazzi tal-istadina. Grazzi lilek. Grazzi. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill isponsors personali tiegħi il-Morgan tal-ħwejjeġ, il-Wedge Studio għal xagħri lil Tanja ta' Excel għal makeup lil Dwiefer u Luxonas għas-set. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Mercedes-Benz Malta, Welby's Supermarket, Mi Direct, KFC, Mayoka Spas, Positive Parenting Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi,